आइ अपने सबके सामने प्रस्तुत अछि कनिया हमर जानक जपाल के दोसर भाग कंजूस घर वाला के आफत कनिया अंत तक जरूर देखू आ अपन सुझाव कमेंट दे जरूर दियो ये हीटर बंद करू बिजली के बिल अहाँके बाबू भरता अहाँ महारानी जकाँ हीटर चला के बैसल छी किया भिखारी छी बिल भरे ला भीख मांगा पड़त मुंह नहीं नीक है त गप्पो त नीक क लेल करू पहिले अहाँ अपन शकल देखू अहाँ ज्यादा नहीं बाजू नहीं तो हम नैहर चल जाएब अहाँ नैहर जाके तऽ एना बजै छी जे बाबू पहिले से अहाँ के हीटर लगा देने छथि लकड़ी चुन चुन कऽ तऽ अहाँ के बाबू ठंड बितबै छथि जेनाहे बितबै छथिन लेकिन अहाँ जकाँ कंजूसी नहि करै छथिन हम पाइ कमाइ छी तऽ फालतू में उड़बे चलू नहि थूक लगा लगा कऽ पाइ जोड़ कऽ राखू ठंड में चूहा जकाँ सुकड़ल जाइ छी आर कहै छी कि हीटर बंद कर दी। जखन सौ कंजूस मरल हेतै तऽ अहाँ एहन कंजूस पैदा भेल सौ नहि डेढ़ सौ कंजूस मरल रहे तहन हम पैदा भेल रही ई अहाँके नहि होइया जे लकड़ी चुनि कऽ लाओ आ ठंड में पाई बचाओ हाँ यह काज रह गेले या हट पापा पापा हमरा पाई दो दिया ना की करबिही पाइ लऽ कऽ बैडमिंटन खरीदबै दू डंडी वाला जे बहुत मजबूत होइ छै ठंडी में बैडमिंटन खेले में ठंडा पकड़ लेतो नहीं पप्पा हमरा पैसा चाही एना करू लियो कपड़ा धोबऽ वाला थापी आ बनाओ कागज के बॉल जाकर खेलू बाहर

घर में न चीनी छै न दाल छै न तेल छै तीन दिन से कह रहल छियै कहिया आनबै एक हफ्ता पहिले तऽ सबटा सामान हम आनि कऽ देने छलहुँ हेँ एते जल्दी खत्म भऽ गेल हाँ सामान तऽ अहाँ आनने छलहुँ हैं लेकिन सौ सौ ग्राम आ बजै छी एना कि सौ सौ किलो आनि देने छलहुँ हेँ तेल तऽ हम आधा किलो आनि देने छलहुँ हेँ, ओहो अहाँ पी गेलियै की जे एते जल्दी अहाँके खत्म भऽ गेल उम्म, एना बजै छी कि आधा किलो तेल में तऽ जेना लागै छै गाम के भोजे करा देबै ठीक छै ठीक छै बुझलियै काल्हि खना बैंक खुजतै तऽ सबटा सामान अहाँके आनि देब आइ बैंक बंद छलैया जहन अपन जन्म घुट्टी लाबऽ के बेर होइ छनि तहन बैंको नहि जाय पड़ै छनि पाइ लेल सुनै छियै हम बाजार जाइ छी सामान लाबै लए पाइ कतऽसँ आबि गेल अहाँ लगमे जे अहाँ जूता में छुपेने छलियै से हम लऽ लेलहुँ अरे अरे पगली ओ तऽ उधार के पाइ छलैया हेलो हेलो भाई आय के जन्म घुटी के प्रोग्राम भ गेल कैंसिल कनिया से कंजूसी करब त दोबर हर जाना भर पड़त आ जन्म घुट्टी के लेल सेहो तरस पड़त ताही दुआरे कनिया के दिल खोल के खर्चा कर दियो पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कर दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कर दियो प्रणाम